Ũmũthĩ nĩ ũmũthĩ, tũrenda kũmenya tofauti gatagatĩ ka ihoya rĩa nĩ ngwĩtĩkia na kumbũra wĩtĩkia. Ihoya rĩa nĩ ngwĩtĩkia nĩrĩo rĩũĩkaine mũno ta Apostles Creed, na ihoya rĩa nĩ kumbũra wĩtĩkia rĩtagwo mũno ta Nicene Creed. no aingĩ aitũ tũtiũĩ tofauti na waria ũhoro wa mahau thĩinĩ wa comment section okorwo nĩ ũĩ tofauti ya mahoya macio merĩ ihoya rĩa nĩ ngwĩtĩkia nĩ tũhoyaga kaingĩ rĩrĩa tũkũhoya mahoya ma kĩroko kana ma hwainĩ na ihoya rĩa kumbũra wĩtĩkia nĩ tũkoragwo tũkĩriuga hĩndĩ ĩrĩa tũrĩ kanitha-inĩ kwĩna igongona rĩa mitha kana hĩndĩ ĩrĩa kwĩna magongona manene ma kanitha no tofauti yamo nĩ kĩ reke tũthikĩrĩrie na tũrũmĩrĩre bindio ĩno nginya mũthia kũrĩ mahoya merĩ tũhũthagĩra kumbũra wĩtĩkia witũ kwĩ ngai tũrĩ ta agatoreki ihoya rĩa nĩ ngwĩtĩkia na ihoya rĩa kumbũra wĩtĩkia mahoya maya nĩ ta kuga twĩranagĩra ũrĩa twĩtĩkĩtie tũrĩ ta akristiano Kũrĩ Ngai ũmwe thĩinĩ wa ciũmbe ithatũ ciiganaine na irĩ mwanya, Ithe, Mwana, na Muoyo Mũtheru. Mahoya maya nĩ ngwĩtĩkia na kumbũra wĩtĩkia, moimĩte thĩinĩ wa ibuku rĩa Mũthuure Mathayo, kĩongo kĩa mĩrongo ĩrĩ na inyanya, na makoragwo magĩtũgĩria o Ithatũ Mũtheru Ngai ũmwe. Agathoreki mahoyaga ihoya rĩa nĩ ngwĩtĩkia ihinda rĩa ũbatitho. mahoya-inĩ ma rũthario rũtheru rwa Maria Mũtheru, mahoya-inĩ ma rũcinĩ na hwaĩ-inĩ, hĩndĩ ya mitha, wĩnyerekia na hĩndĩ ya irĩũkĩro. Kumbũra wĩtĩkia nĩ ihoya rĩhoyagwo mũno thĩinĩ wa kanitha gatoreki hĩndĩ ya magongona ma mitha na thigũkũ ingĩ nene. Ihoya rĩa nĩ ngwĩtĩkia nĩ rĩrĩ, nĩ ngwĩtĩkia Ngai ũmwe, Ithe Kĩhoti-gĩothe, Mũũmbi wa igũrũ na thĩ, o na Jesũ Kristũ mwana wake wa mũmwe Mwathani witũ, ũrĩa wetuire mũndũ na wĩki wa muoyo mũtheru, nĩaciarirwo nĩ Maria thingi hingo ciothe, nĩatandirwo Ponso Pilato agĩathana, nĩambirwo, nĩakuire, nĩathikirwo, nĩaikũrũkire gwakuo, nĩariũkire mũthĩ wa ithatũ, nĩambatire igũrũ, kũrĩa aikaire mwena wa ũrĩo wa Ngai thĩ kĩhoti yothe, nĩagacoka gũkũ thĩ athurani arĩa marĩ muoyo na arĩa akuũ, nĩngwĩtĩkia muoyo mũtheru, kanitha theru gatoreki, ũteithania wa atheru, rĩohere rĩa mawĩhia, iriũka rĩa mĩĩrĩ, ũtũũro ũtathiraga, nĩ ũguo. Okorwo ndũraririkana ihoya rĩa kumbũra wĩtĩkia nĩrĩo rĩrĩ, nĩngwĩtĩkia Ngai ũmwe, Ithe kĩhoti othe, mũmbi wa igũrũ na thĩ, na indo ciothe iria cionekaga na iria itonekaga, na Mwathani o ũmwe Yesu Kristo, Mwana wa Ngai wa mũmwe na mũciare nĩ Ithe kuuma mĩndĩ na mĩndĩ, Ngai kuuma kwa Ngai, ũtheri kuuma ũtheri, Ngai nginyu kuuma Ngai nginyu, mũciare ũtarĩ mũmbe, wa muugĩre ũmwe na Ithe, wombithirie indo ciothe, na nĩ ũndũ witũ ithuĩ andũ, na nĩguo tũkahonoka akiuma igũrũ. Nĩaiyũkirie mwĩrĩ na hinya wa Muoyo Mũtheru he Maria thingi na agĩtuĩka mũndũ. Nĩambirwo nĩ ũndũ witũ Ponso Pilato agĩathana, agĩtandirwo na agĩthikwo. Nĩariũkire mũthĩ wa ithatũ ũiga na maandĩko, na nĩambatire igũrũ. Aikaraga ũrĩo wa Ithe, na nĩagacoka rĩngĩ na ũthamaki gũtuĩra arĩa me muoyo na arĩa akuũ. Ũnene wake ndũgathira, o na Muoyo Mũtheru Mwathani, Mũheani Ũtũũro, ũrĩa uumaga kũrĩ Ithe na Mwana, ũrĩa ũtĩagwo hamwe na Ithe na Mwana na ũgoocanagĩrio, ũrĩa waririe na arathi, na kanitha ĩmwe theru, gatoreki na yarekio, Nĩngumbũra ũbatithio ũmwe nĩ ũndũ wa rĩohero rĩa mawĩhia, njetereire iriũka rĩa andũ arĩa akuũ na ũtũũro wa mĩndĩ na mĩndĩ, nĩ gũtuĩke ũguo. Thengiũ mũno Akristiano, thengiũ mũno Agatoreki, thengiũ mũno andũ arĩa othe marũmĩrĩra video ĩno nginya mũthia. Njĩra ũrarũmĩrĩra video ĩno kuma kũ na ũnjĩre ũngĩenda tũkorwo tũkĩarĩria maũndũ mangĩ marĩkũ. Ngai amũrathime, tũ subscribe thĩinĩ wa YouTube channel ĩno yakwa, nĩgetha tũthiĩ na mbere na kũmenya maũndũ maingĩ megiĩ wĩtĩkia wa kanitha gatoreki.